Gũkũ tũrĩ ũmũthĩ nĩ ward ya Ng'araria, itũũra-inĩ rĩa Kanjirũ, kũrĩa ndakora mũthuri ũgwĩtwo Thuo wa Mũthama. Thuo wa Mũthama nĩ mũthuri wenjeire kĩrĩra na nĩ mũndũ, nĩ mũgongoni, na nĩ mũthuri wenjeire kĩrĩra. Na ũmũthĩ ndĩrenda atũtarĩrie ũhoro wa mĩtĩ ya Gĩkũyũ. He mĩtĩ yarutagĩrwo magongona ma Ngai, nĩ egũtwĩra ũhoro wa mĩtĩ ĩyo. He mĩtĩ yarĩ ya kũgongona, yahũthĩragwo nĩ athuri thĩinĩ wa ũgongoni wao, na kũrĩ mĩtĩ yahonanagia. Karibu sana Thuo wa Mũthama na ũgeithie eroreri aitũ na athikĩrĩria. Nĩgetha ũtwarithie mũbara ũyũ wa kĩrĩra gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Nĩ ngatho Karanja wa Mwangi. Mwĩroreri nĩ ndakũgeithia na njĩra ya mwanya mũno wee ũratwĩrorera. Na wa mbere ngĩkwĩre nĩ karibu sana tiga nĩwe tabarĩra ĩno ndĩngĩthiĩ na mbere mwĩroreri witũ. Na mũthenya wa ũmũthĩ twakinya gũkũ twĩna Karanja wa Mwangi nĩ arĩkĩtie gũkinya gũkũ itũra rĩa Kanjirũ. na nĩ ekwenda twenjere kĩrĩra na njĩra ndiku mũno, na niĩ ndagĩtwo toguo wakĩigua akĩnjĩta, njĩtagwo njĩtĩkaga Thuo wa Mũthama, na niĩ ndĩkĩrĩ nĩ ndĩ mũhĩrĩga wakwa ndĩkĩrĩ Mũgacikũ wa mbarĩ ya Njirũ, ha rika ndĩkĩrĩ wa Maina ngagĩciarwo nĩ Mwangi, na wĩra wakwa nĩ kwenjera kĩrĩra kĩa ũndũire witũ gĩcacu mũno, na nĩgetha kira mũndũ ndigĩrĩre nĩ akĩnyita na nĩ agĩa na mĩaramano. Nĩgetha akĩmenye kĩrĩra gĩake tondũ kĩrĩra nĩ ũtheri, na Ngai nĩ agĩtwendete nĩ tondũ nĩ ithuaheire bũrũri mwega Karanja wa Mwangi ũtagaga iria, na ndwagaga nyama, na ndwagaga ũkĩ. Na bũrũri ũyũ noguo ona rĩrĩa riũa rĩhiũhĩte mũno ũkoraga no mũruru, nĩ ũrurĩte wega ũngiuma ũrũthĩrĩria ũguo nĩ ũkuona mĩtĩ no mĩruru ona riũa rĩrĩ ũguo rĩhiũhĩte. Nĩ tondũ rĩu tũkĩrĩ mũgaa wa mbere Gĩkũyũ-inĩ. nĩ thayũ. Ah, Ũmũthĩ mũthuri ũgwĩtwo Thuo wa Mũthama, Nĩguo. nĩ ngwendaga ũtũtaarĩrie na njĩra, eh, eh, tũkwambĩrĩrie na njĩra ya, ya, ya kũhutia, tũcoke tũingĩre thĩinĩ wa kĩrĩra kĩu kĩa mĩtĩ. Na o ta ũrĩa ũkĩũĩ, tondũ nĩ njũĩ wee wĩ mũthuri nĩ ũĩ maũndũ mau, ka nĩ, ũ- nĩ ũgongonete, mũthuri ũyũ nĩ mũgongoni, kwoguo nĩ mũndũ ũĩ maũndũ mau tũraria. Eh, nĩ ngwendaga ũtaarĩrie mwĩroreri, Ũhoro wa mĩtĩ ya Mũgĩkũyũ. Twambĩrĩirie na mĩtĩ ĩrĩa yarutagĩrwo magongona ma Gĩkũyũ, ũtarĩrie mwĩroreri mĩtĩ ĩyo nĩ ĩrĩkũ, na wandandũre hanini nĩgetha tũthiĩ ikereka rĩu rĩngĩ tũmenye mĩtĩ ya ũgongoni yarĩ ĩrĩkũ. Nĩ thayũ nĩ thayũ Karanja wa Mwangi. Ngakĩenda gũgĩkwĩra kĩũria gĩaku nĩ gĩthaka mũno na nĩ kĩũria kĩega. nĩ tondũ ona no nyende kwamba gũkũririkania hĩndĩ ya tene mũgĩkũyũ ahoyagĩra mĩtĩ-inĩ. Na tondũ ahoyagĩra mĩtĩ-inĩ ĩyo hau nĩho akoragwo amũrĩte na akahatua nĩho kanitha yake. Na kĩndũ kĩa mbere ingĩenda wambe ũmenye mĩtĩ ĩyo amũrĩte noho athiaga... akarutĩra Ngai wake igongona, akamũhoya, akamũthaitha, akamwĩra ũrĩa mangĩenda, nake Ngai nĩ aiguaga. O ta ũrĩa ũmũthĩ ũrakora kũrathio kanitha-inĩ. O na no nyende gũkũririkania na njĩra ya mwanya mũno ngũririkanie atĩ, kanitha nyingĩ iria ũrona cia ũndũire ta Gathoreki na Aindi, Tondũ icio nĩcio kanitha iria ciarĩ cia mbere gũkũ Karanja wa Mwangi. Harĩa ũrona cithecereirwo kana harĩa ũrona ciakĩtwo, no nyende gũkũririkania atĩ hau nĩho wakoraga hena mũtĩ, na nĩguo mũtĩ ũcio wetagwo mũtĩ wa Ngai, na rĩtwa rĩaguo gĩkũyũ-inĩ nĩguo wĩtagwo mũtĩ wa mũgumo. Mũtĩ ũcio nĩho Agĩkũyũ maathiaga makarutĩra igongona rĩao ho, nĩho maathiaga makahoera Ngai wao ho, na Ngai wao nĩ eetĩkagĩra kũmaigua Karanja wa Mwagi. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere ingĩenda ũmenye na ũũnyite na njĩra njariĩ mũno. Mũtĩ ũcio nĩguo wetagwo mũgumo. Mũgumo. Na nĩ mũtĩ ũheetwo gĩtĩo mũno. Nĩ tondũ wa njĩra thiĩ ngĩandandũraga. Nĩ mũtĩ waheetwo gĩtĩo mũno. Na ti atĩ waheetwo nĩ nginya mũthenya wa ũmũthĩ tũraria nawe Karanja wa Mwagi. Mũtĩ ũcio wa mũgumo wa mũgumo nĩ mũtĩ mũhe gĩtĩo mũno Gĩkũyũ-inĩ, na nĩ mũtĩ ũtathakagwo naguo, na nĩ mũtĩ o na ũtangĩthiĩ gũtema atĩ tondũ nĩ ũrawonire handũ ũthiĩ ũgake naguo, aca, wĩra waguo. Ta taarĩria, he kĩndũ wauga gũtema mũtĩ, na nĩ ũndũ mwega mũno wataarĩria, wauga atĩ mũgumo ndwatemagwo na ndwagĩrĩirwo nĩ gũtemwo tene kana o na ũmũthĩ. Ĩĩ, ũcio nĩ ũhoro ũrĩa wĩ ma. Kwoguo Ũndũ ũcio ũkaingĩrana na ũrĩa tũrauga mĩgumo, korwo ndĩ rĩu andũ magĩrĩirwo nĩ ma- mawona mũtĩ ũcio ũkaheo ũkaheo gĩtĩo na ndũkahutio. Ũkaheo gĩtĩo na njĩra ya mwanya, karanja wa mwangi, na ndũkae kũhutio nĩ mũndũ, na ndũkae gũtemwo, nĩ tondũ nĩ mũtĩ wa gĩtĩo, na mũtĩ ũcio nĩguo warutagĩrwo igongona rĩa Ngai kwĩ riũa, Ngai agetĩkĩra kũheana mbura. Kuma kĩng'ũki kiuma kuo, Ngai agetĩkĩra Athuri mathiĩ hau, athuri metheretie rungu rĩa, rwa mũtĩ ũcio wĩtagwo mũgumo, Ngai akamaiguĩra ithaithana rĩao, na akamahingĩria, agetĩkĩra kũmahe mbura kana kũmehereria ng'ũki ĩrĩa yuma kuo bũrũri-inĩ. No matigũgĩthiĩ ho ũguo, megũthiĩ metheretie, na magĩthiĩ na mbũri ya igongona, marutĩre Ngai igongona hau rungu rwa mũtĩ ũcio wĩtagwo mũgumo. Na marĩkia kũruta igongona rĩu. Ngai agakĩigua mathaithana mao na agetĩkĩra kũmahe kĩndũ kĩrĩa mekũbataire. Angĩkorũo nĩ ng'ũki kana nĩ mbura mekwendete, makiuma ho hau rungu rwa mũtĩ ũcio wĩtagwo mũgumo, Ngai akamahe kĩrĩa mekwĩrirĩirie. Mũtĩ ũcio no ho hathiagwo nĩ athuri arĩa ũiguaga magĩtwo amatura nguru. Nĩ njũĩ wanaigua kiugo ta kĩu. Ĩĩ, ndanaigua. Athuri acio mabatarĩte nĩ ũndũ mũna. Gĩkũyũ-inĩ, magathiĩ magathaithanĩrĩra rũrĩrĩ, o na angĩkorũo nĩ mũthamaki mekwendaga, Ngai agetĩkĩra kũmahe mũthamaki ũrĩa wĩ wao na ũkũmathamakĩra na amathamakĩre na njĩra ya ũma na waragania. Ta taarĩria hanini akorũo nĩ kwoĩkaine nĩ ta magongona mĩthemba ĩrĩkũ yarutagĩrũo mũgumo-inĩ. Ĩĩ nĩ kwoĩkaine, ta igongona rĩu ndagũtaarĩria rĩa gũthaitha mbura, ta igongona rĩu ndagũtaarĩria rĩa hĩndĩ ĩrĩa bũrũri nĩ kũrabatarania mũthamaki mwega ũngĩthamakĩra bũrũri na njĩra njega, nĩguo gwathiagwo hau mũgumo-inĩ gũgagĩthaithanwo, gũkarutĩrwo igongona ho. Na mũgumo ũrutagĩrwo o igongona o rĩrĩa rĩega. no rĩo rĩrutagĩrwo hau rungu rwa mũtĩ ũcio wĩtagwo mũgumo. Igongona rĩngĩkorwo nĩ rĩa mũthemba ũngĩ rĩtingĩrutĩrwo hau nĩ tondũ Karanja wa Mwangi no ngũririkanie Gĩkũyũ-inĩ to igongona, to igongona, ti o igongona rĩngĩtwarwo hau mũgumo-inĩ, aca. Nĩ harĩ magongona marĩa mamũre, ta rĩu rĩa gũthaithanĩra mbura na igongona rĩa Gũthaitha Ngai nĩ getha etĩkĩre gũtũhe mũthamaki mwega, mũthamaki ũgũtwarithia bũrũri na njĩra njega. Hau nĩ thayũ? Hau nĩ thayũ. Ta nĩ tũthiĩ na mbere ĩ. Ĩĩ. Tondũ no twĩcoka, no tũthiĩ tũcoke hihi thutha rĩngĩ tũngĩenda gũtĩtĩrithia ũhoro wa mũgumo. Ĩĩ. Ũgwete mũtĩ ũcio ũngĩ wa magongona. Ĩĩ. Nĩ getha tũhingie tũmenye mĩtĩ ya magongona nĩ ĩno. Ĩĩ. Nĩ getha tũthiĩte na mbere ũguo. Gweta mũtĩ ũcio ũngĩ wa igongona. Nĩ ngatho, nĩ ngatho. Ũndũ ũrĩa ũngĩ Nĩ wathiaga Gĩkũyũ-inĩ ũgakora nĩ kũrĩ mũtĩ wĩtagwo mũũ. Mũũ nĩ mũtĩ ona rĩrĩa kwĩ riũa nĩ mũruru mũno na no ũkoragwo wĩ mũruru. Ona riũa rĩhiũhĩte ũgakora mũtĩ ũcio no green. Mũtĩ ũcio ũkoragwo ũtariĩ ũguo nĩ tondũ mũtĩ ũcio onaguo nĩ wa igongona Gĩkũyũ-inĩ na nĩ ũrutagĩrwo magongona. Mũtĩ ũrĩa ũngĩ naguo nĩ mũkũyũ. Nĩwakoraga hĩndĩ ĩyo ya tene mũkũyũ, athuri nĩmegũthiĩ hau rungu wa mũtĩ ũcio wĩtagwo mũkũyũ na marute igongona. Ta coka thutha hanini tũtanakinya mũkũyũ ũtwĩre, Mũrĩ nĩ igongona rĩrĩkũ warutagĩrũo? Ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa athuri, nĩũiguaga, na nĩnjũĩ nĩũkĩ ũguo tondũ ũrĩ o Mũgĩkũyũ Karanja wa Mwangi. Nĩ wakoraga ha, nĩ ũgũkora handũ ciũ imerete, gĩkĩ gĩkamera haha, gĩkĩ haha na gĩkĩ haha. Cikahana haha ta ciathondeka circle kana ta ciathondeka gĩthiũrũrĩ to ngwenda twarie gĩkũyũ tondũ nĩruo nĩyo ruga itũ na nĩyo tũrakĩaria. Ũgagĩkora haha athuri nĩ macokanagĩrĩra ho, magathiĩ ho makaruta igongona Kwa mũhaano, ta igongona rĩa gũthiĩ kũrutĩra twana twao twa tũhĩĩ, igongona rĩa gũtũhakanĩrĩra. Wauga igongona rĩa hako. Igongona rĩa hako nĩ rĩkũrutĩrũo hau rungu rwa mũtĩ ũcio ũgwĩtwo mũũ, na igongona rĩu rĩtuĩke nĩ rĩakinyanĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ee, na hau no nyende gũkũririkania, athuri o na hĩndĩ ĩrĩa maaciraga rĩrĩa bũrũri ũyũ wanyitĩtwo nĩ mũthũngũ na akawĩgwatĩra ta arĩ wake na akamatua ngombo ciao, athuri acio maathiaga na kũu gĩthaka-inĩ, mathiĩ makora mĩtĩ ĩyo harĩa ĩrĩ, tondũ nĩ mũtĩ ũnenehaga mũno ũgagĩthondeka ta arĩ kĩhinga, magagĩthiĩ magaikara thĩ ho na magacirĩra ho, na magakĩrana, haha nĩ tũkũruta igongona rĩa ũiguano. Nĩgeetha ithuothe tũkorwo tũiguithanĩtie atĩ we ndũngĩendia ũcio ũngĩ, nake ũcio ndangĩendia ũcio. Kwoguo nĩhaarutagĩrwo igongona rĩa hako rĩa ũiguano. Rĩa, ĩĩ, rĩa kuohitha, na rĩa kuohithania athuri acio, nĩgeetha maarie na mũgambo ũyũ, Okay. na Mũ- mũgambo ũmwe. Mũũi-inĩ. Mũũi-inĩ. Okay. Mũtĩ ũrĩa ũngĩ ndagweta nĩ mũkũyũ. Mũkũyũ. Mũkũyũ naguo nĩwakoraga. Mũkũyũ nĩ mũtĩ wa kũheo gĩtĩo nĩ tondũ o na ũmũthĩ mũtĩ ũcio nĩ ngwenda gũka ngĩkũririkanagia atĩ nĩ mũtĩ ũtarĩ wa gũthakwo naguo nĩ tondũ mũkũyũ rĩ, sana sana ũngĩmĩrora Karanja wa Mwangi ĩmeraga kũrĩa hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ. Na yamera kũrĩa hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ, mũtĩ ũcio o na rĩrĩa riũa rĩhiũhĩte mũno, ta rĩu ũguo kĩhinda gĩkĩ tũrakĩaria nawe riũa nĩ ihiũ mũno tondũ twĩ mũgaa wa mbere, nĩ ũkoraga mũtĩ ũcio rĩ, Ngai aũheire rũtha ũmerage kũu. Nĩ tondũ mũtĩ ũcio nĩ mũtĩ wa igongona, na nĩ wagĩkoraga na wathuri hĩndĩ ĩrĩa makĩona mĩtĩ ĩyo ĩkĩmerete handũ, ĩgakĩmera. Tene tondũ gũtiarĩ mũgũnda ũngiuga ũyũ nĩ wa mũndũ na ũrĩa nĩ wa mũndũ, ũgagĩkora athuri nĩ mabara mona mĩtĩ ĩrĩa rĩu ĩ harĩa mĩkũyũ, mũkũyũ ũrĩa wĩ harĩa na nĩ mũnene mũno, kwoguo ona tũngĩthiĩ ho twende kũruta igongona rĩna, Megũthiĩ o hau rungu rwa mũtĩ ũcio, nĩ tondũ nĩ mũnene mũno na nĩ ũkũmagitĩra matigakĩhĩe nĩ riũa, na akorwo nĩ ũndũ uma kuo bũrũri-inĩ kana itũũra-inĩ, megũbataraga gũcira magacirĩra handũ harĩkũ? Kwoguo mũkũyũ nĩ ta ũrĩa twanyita magongona ma Ngai, mũno no warutagĩrwo igongona rĩa rĩa mũciĩ nĩ taguo ndaigua Ĩĩ, magongona ma mũciĩ ĩĩ. kana ma ma Kana- kana mbarĩ rĩa- rĩa- rĩa- ĩĩ, kana rĩa mbarĩ yanyu Ĩĩ. magakĩiguithanĩria handũ hau ũguo. Ĩĩ, mũkũ- mũkũyũ naguo nĩ mago- magongona ta marĩkũ warutagĩrwo mũkũyũ naguo nĩ mũtĩ warathimirwo nĩ ngai na narĩkia kũũrathima no nyende gũkũririkania atĩ mũtĩ ũcio hĩndĩ ĩrĩa ngai awĩrire ũmerage kũrĩa hũgũrũrũ-inĩ awĩrire ũmerage kũrĩa hũgũrũrũ-inĩ tondũ wa wega waguo ũciaraga nyamũ ciĩtagwo ngũyũ Nacio ngũyũ-rĩ, nĩ irio cia nyamũ ĩtagwo ngirĩ. Mũtĩ ũcio Karanja wa Mwangi Ngai agĩkĩwĩtĩkĩria ũmerage kũrĩa hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ. Na wamera kũu, ũririkane Mũkũyũ ũngĩbara ngwĩciria wanakora handũ ũrengetwo ũguo ũgakĩonaga mũtĩ ũcio haha ũtemirwo Mũkũyũ ũyũ. ũitĩte iria na ũgaita kĩndũ kĩhana thakame. Ĩĩ. Tũngĩnjenjera Gĩkũyũ-inĩ rĩ, mũtĩ ũcio wa mũkũyũ githĩ ndũraigua ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ? Mũtĩ ũcio wa mũkũyũ rĩ, nĩguo wĩtanĩtio na ithuĩ. Kwoguo Mũgĩkũyũ arĩkia kũmenya ithuĩ, nĩkĩo ũiguaga Gĩkũyũ, Mũkũyũ, Gĩkũyũ. Ithuĩ kĩhumo gitũ harĩa tumĩte, ithe witũ arereirwo rungu rwa mũtĩ ũcio wĩtagwo mũkũyũ, na nĩkĩo gĩtũmaga ũigue ithuĩ tũkiuga tũrĩ Agĩkũyũ. Nake ithe witũ tugaga kĩhumo gitũ nĩ mũthuri ũcio wetagwo Gĩkũyũ. Nake Gĩkũyũ nĩgetha etwo Gĩkũyũ-rĩ, etanĩtio na mũtĩ ũcio umaga kĩ? Umaga ngũyũ. Na iria rĩu... riumaga mũtĩ-inĩ ũcio. O ta ũrĩa rĩu ũmũthĩ Ngai okĩte aringĩte kĩama atĩ kaana karonga iria rĩa nyondo cia nyina. Nake tondũ ndakĩrĩ nyina ũrĩa wamũciarĩte nĩ Ngai wamũmbĩte. Ongire iria rĩu rĩa mũtĩ ũcio narĩo rĩkĩmwarahũra na agĩgĩkũra na agĩgĩtuĩka mũthuri mũnene mũno. Na nĩkĩo mũtĩ ũcio na ũmũthĩ tũũheaga kĩ? Gĩtĩo. gĩtĩo. Ngwendaga kũmenya Mũkũyũ-inĩ rĩ, harĩ igongona, ta ũrĩa tugire Mũgumo-inĩ nĩ tũramenya, Mũkũyũ-inĩ he igongona rĩekagwo? Ĩĩ athuri nĩ matũnganaga ho, tuge ta rĩu mĩkũyũ nĩ ĩkĩmerete handũ gĩthaka-inĩ, athuri nĩ mathiaga gĩkũyũ-inĩ tondũ ngwĩrire gĩkũyũ-inĩ tene gũtiarĩ na kanitha. matũnganaga hau mĩtĩ-inĩ ĩyo magagĩthiĩ magagĩikara hau tondũ mũtĩ ũyũ nĩ mũnene rĩ mm. takorwo nĩ itũra ta rĩrĩ na nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo hena handũ hena mĩkũyũ rĩ magatũngana hau mm. na tondũ nĩ ũnenehaga mũno ũkara mũno ũguo mũtĩ ũcio rĩ mm. na hĩndĩ ĩrĩa kwĩ riũa nĩ ngirini mũno rĩ na mena igongona marenda kũruta kwa mũhano Ta rĩu athuri nĩ maakiraga ũguo makaiguithania makoiga rĩu itũũra-inĩ rĩrĩ-rĩ, twĩ na anake aingĩ, na anake aya nĩ marabatara kwarĩrio nĩ getha marũngwo. Kana anake aya nĩ hĩndĩ mararuire na nĩ marabatara kwarĩrio nĩ getha marũngwo. Nĩ megũthiĩ moe mbũri na mathiĩ nayo hau. O makĩrutaga anake acio gũthĩnja, athuri arĩa akũrũ makoya anake acio makamataara na makamonia mĩtugo na mĩikarĩre itũ ya ũndũire witũ okay. wa gĩkũyũ magacoka makamakania eh. makamera mũtĩ ta ũyũ nĩ wa igongona na ũyũ nĩ mũtĩ wa kĩgongona na ndũbatiĩ kwanangwo na ndũbatiĩ gũthũkangio na mm. tondũ nao anake nĩo agitĩri na amenyereri mm. na no mangĩgĩthũkia tondũ athuri nĩ makĩũĩ magakĩgĩa na ũmenyo na ũtaũku makamenya mũtĩ ũcio nĩguo warerire ithe witũ koguo matingĩũnũha koguo Na njĩra nguhĩ Mũkũyũ-inĩ nĩ hangĩarutĩirũo igongona-inĩ rĩa. Rĩa gũtaara anake na kũmonia njĩra na mĩtugo na mĩikarĩre, na gũkĩmonia ũrĩa magĩbatiĩ gũkorũo magĩtĩa aciari ao. Tondũ ũndũ ũrĩa ingĩkũririkania Karanja wa Mwangi, magongona ma Gĩkũyũ o na ingĩtua gũgũtaarĩria no tũnine mũthenya mũgima, nĩ maingĩ mũno, mũno makĩria. Tuume hau tũke mũtĩ ũngĩ, na mũtĩ ũcio nĩguo wĩtagwo mũkũrwe. Mũkũrwe. Mũkũrwe gĩkũyũ-inĩ Karanja wa Mwangi nĩ mũtĩ o ta ũguo ũraigua ndĩroka ngĩgũtaragĩria mĩtĩ ya magongona. Nĩ mũtĩ waramaga mũno o naguo. Na ta rĩu gũkũ gwitũ gĩkũyũ-inĩ kĩhumo gitũ tugaga ithuĩ tumĩte mũkũrwe wa nyagathanga. Na mũtĩ ũcio wa mũkũrwe ndwotagwo. Na nĩ mũgiro o na kũwananga, atĩ harĩa waũkora ũkaũtema ũkaũthũkia. Mũtĩ ũcio ũguo ũiguaga ũgĩtwo mũkũrwe, mũkũrwe nĩguo mũtĩ ũcio. No mũtĩ ũcio-rĩ, guo mwenyewe-rĩ, Gĩkũyũ-inĩ makĩrĩ Nyaga okire rĩmwe kwa rĩmwe nginya kũu gwĩtagwo mũkũrwe wa kĩ Kwa Nyagathanga. akinya kuo agĩũka agĩkora mũtĩ ũcio wĩtagwo mũkũrwe ũmbĩrĩirwo nĩ nyoni nyingĩ mũno Mm. ciĩtagwo gathanga Mm. akinya ho akĩoya mũthĩgi wake ta ũyũ agĩĩta mwene nyaga akĩmwĩra baba Mm. nĩ ndakinya tondũ gĩkũyũ nĩ makĩarĩtie na ngai na akamwĩra ũrĩa ũgakũriga ũkanjũria na nĩ ngetĩkĩra gũgũcokeria Mm. agĩkĩmwĩra baba nĩ ndakinya rĩrĩa agĩkinyire hau mũtĩ-inĩ ũcio Agĩkĩona nĩguo nĩ guoyũ na nĩ mũruru mũno. Mũtĩ ũcio nĩ awamũrire na akĩũtheria na akiuga ũndũ wothe arĩendaga kũũria Ngai arĩmũũragia e hau mũtĩ-inĩ ũcio tondũ nĩguo aathirwo. Ta ũrĩa ũmũthĩ ũngĩtua gũthiĩ handũ karanja, wathagĩrĩrwo ũkerwo atĩrĩrĩ, wakinya wakora kĩbaũ kĩna. Rĩu tondũ gũtiarĩ kĩbaũ rĩ, Mũgĩkũyũ aima kũrĩa Kĩrĩnyaga arorete kũrĩa Mũkũrwe wa Nyagathanga rĩ, mũtĩ ũcio nĩguo erĩirwo. gĩta kĩmenyithia kĩrĩa gĩgũtũma amenye nĩ eka atĩa nĩ akinya harĩa egwathĩtwo agĩkora mũtĩ wa mũkũrwe na akinya ho rungu rwa mũtĩ ũcio wa mũkũrwe nĩ tondũ gĩkũyũ nĩ ahetwo ũhoti nĩ ngai na hinya na nĩ onereirio nĩ ngai ũrĩa ngai endete akĩoya mbũri akĩrutĩra igongona hau rĩa gũcokeria ngai wake ngatho nĩ tondũ nĩ akinya na nĩho egwathĩtwo akinye mũtĩ-inĩ ũcio wa, wa, wa mũkũrwe na noho etagĩra ngai wake agakĩmwĩra ĩhĩ baba niĩ ngwenda ũũ no ũũ tondũ nĩ ndakwĩra hau atĩ nĩ erĩtwo ũndũ wothe ũkamũriga akamũria na nĩ akamũcokia Reke njũrie atĩrĩrĩ, Mm, thĩinĩ wa ũtarĩria ũguo watarĩria rĩ, mm, eh, ndĩrona ah, mũkũrwe Nĩ ta warĩ mũtĩ-inĩ wa gũcokeria Ngai ngatho rĩngĩ. Ĩĩ. Na noguo ndĩrona ta mũgumo ũrahana. Korwo no tũhote kũnyita atĩrĩrĩ, mũgumo ta rĩu nĩ twauga watua gũthĩnja, rĩrĩa Ngai ahoyagwo indo ta mbura, kwehererio ng'ũki, andũ nĩ mathiaga mũgumo-inĩ. Ndacoka ndona mũũ nĩ waũgweta ta wekagwo magongona ma mũciĩ. Na, na ũiguano. Na ũiguano. Wa, wa rũrĩrĩ. Na wauga Mũkũyũ, Mũkũyũ ndinanyita igongona rĩaguo biũ, no nĩ ndaigua no wa, wa, warĩo na njĩra ta ĩyo ya mũgumo, Mũkũrwe nao ndawona ta arĩo ihoero rĩa, rĩa Mũgĩkũyũ. He magongona marutagĩrwo thĩ wa mũtĩ wa Mũkũrwe, ta ũrĩa tũrona mũ, athuri magĩthiĩ kũrutĩra igongona, ma, magongona matiganĩte mũgumo-inĩ. harĩ igongona na hau i- rĩtaarĩ summary ya kũũria atĩrĩrĩ kana gũtiriha maũndũ mau Mm. eh, mũ- mũkũyũ mũkũrwe kũrĩ igongona ũte ũ- ũgerere ciugo nini mũno uge atĩrĩrĩ haha nĩ harutagĩrwo ta rĩu nĩ twamenya mũ- mũgumo-inĩ no ũrutĩre igongona rĩa gũcokeria ngai ngatho kana kũũria ngai eherie ng'ũki Mm. Mũ nĩ tuona no ũhekwo igongona-inĩ, magongona ma hako rĩrĩa ũrarutĩra mwanake waku hako. Mũkũyũ naguo, mũkũyũ ndinanyita igongona ũrĩa tũngiuga, no mũkũyũ nĩ ndona ta ũrauga nĩ wa, nĩ ihoero. Nĩ ihoero. Kwoguo ũtĩtĩrithie wega mũndũ anyite kiugo kĩu. Haha igũrũ rĩgiĩ mũtĩ wa mũkũyũ nĩho ndona ndũnanyita, no ngwĩhokaga ona nĩho wanyita makĩria Karanja wa Mwangi nĩ tondũ. Nĩ amu nĩ ndagũtaarĩria ndakwĩra, mũtĩ ũcio nĩ kĩgongona. Nĩ tondũ mũtĩ ũcio-rĩ, iria rĩaguo nĩrĩo rĩarera Ithe witũ. Kwoguo nĩkĩo nĩ mũtĩ wa kĩgongona na waheo gĩtĩo na njĩra ĩyo nĩ ũndũ wa ũguo ithe witũ tondũ ndakĩrĩ na nyũmba mm. ekũrĩa kĩrĩnyaga ikaraga rungu rwa mũtĩ ũcio wĩtagwo mũkũyũ naguo wakĩrĩ mũtĩ mũnene mũno mm. ona ngwĩciria wanatũngana naguo handũ ũkona nĩ mũtĩ wa ũnenehaga mũno mũno makĩria ona nĩ mm. ũgũkora ũgitĩte nginya wĩ hau rungu rĩaguo ndũngĩigua riũa na ndũngĩkorwo nĩ mbura koguo mũtĩ ũcio rĩ ngwĩciragia ona nĩguo wanyita kĩrĩra kĩaguo mũno nĩ tondũ mũtĩ ũcio nĩguo watuĩkire wa, wa gĩtũũro gĩa ithe witũ Eh. hĩndĩ ĩrĩa arĩ kũrĩa kĩrĩnyaga tondũ ndarĩ nyũmba arĩ nayo akũrĩire hau rungu rĩa- rwa mũtĩ ũcio arĩkia kũmbwo nĩ ngai koguo nĩkĩo nginya ũmũthĩ nĩ mũtĩ tũheaga gĩtĩo Ĩ, ko- koguo a- kwĩ mĩtĩ nĩ kĩgongona no ndĩrekĩrwo magongona maingĩ ta mũgumo Ĩ, ĩ, nĩ tondũ eh, kũringana na ũguo wauga Nĩ ndona he mũtĩ ũngiuga ũyũ nĩ kĩgongona. Ĩĩ. No gũtirĩ magongona maingĩ marekĩrwo hau. Ĩĩ, ndũrĩ na maingĩ. Ĩĩ. No mũtĩ ũcio nĩ warĩkia kuona atĩrĩrĩ, nĩ kĩgongona kĩrũmu na nĩ mũtĩ wa kũheo gĩtĩo. Nĩ tondũ o na ũmũthĩ nĩguo ũhana. Ũngĩtemwo mũtĩ ũcio, ũcio waũtema nĩ mũgiro. O na nĩ ũhũthũ ũkore nĩ arũmĩrĩrwo nĩ ng'ũki. Ĩĩ. nĩ tondũ nĩa- nĩa- nĩatema mũtĩ wa kĩgongo Wa kĩgongona. wa kĩgongona mũkũrũ we naguo no- nĩguo ndĩrona ũkiuga nĩ wa ta Nĩ- kũhoera nĩ- nĩ ihoero Ihoero. nĩ ihoero Ĩĩ. na nĩ mũtĩ wĩna hinya Ĩĩ. nĩ tondũ mũgĩkũyũ ithe witũ we Ĩĩ. mwene nĩho atũmirwo Ĩĩ. na agĩthiĩ agĩkinya ho na agĩthiĩ akĩra ngai wake Ĩĩ. nĩ ndĩkĩtie gũkinya na akinya ho kĩndũ kĩa mbere kĩarĩ gũcokia ngatho mũkũrũ-inĩ mũkũrwe mũth- rungu rwa mũtĩ ũcio wetagwo mũkũrwe Ĩĩ.